Erwan, lar din 'ta, petra 'neus lakaet ac'hanout da lak da skolidi da vont 'barzh ar jeu-se? E 'barzh Trezerenn Sonjou, levarez? ez eo ba, evit lakaat anezho da gaozeal brezhoneg gant un den all e etre, etre fin, unan all a vije brezhoneger a vihanik hag e vije bet savet e brezhoneg e skoaz me n'on ket hag ar vugale barzh ar c'hlas a zave brezhoneg nemet, nemet ganin ne zehont ket gant tud all hag ez eo interesant lakaat anezho da gaozeal brezhoneg e-lec'h ma vez komzet brezhoneg da vat kwa. Hag e Kervrest aze eo diaes dezho klevout brezhoneg er straedoù 'vez kement-se neuze e vo mat dezho, e vo frouezhus dezho.
Bah dibabenn 'beus ober-se peger van pouezus evel darempredoù etre ar re gozh hag ar re vihan met n'eus ket nemet tud kozh ha tud bihan hag a gemer perzh da raktresoù me gaf Plijus welet just a-walc'h da ramprezioù etre ar vugale da skouer amañ e skol Jakar gant ur labourer-douar kozh kwa. Benn nebeut da soñj vo nebeutoc'h nebeutañ a vrezhonegerien a vihaniñ. Tu pouezus eo ober an traoù bremañ. Se n'eus lakaet din da gemer perzh war ar raktres-se ivez.

da lakaat barzh ar veor, pa vez mat ar poent da ober. E tu n'eus start ebet er gêr. Eo tirvi bihan a zo matre un dervezh all, da disul minti, meus klevet er vioc'h o, klemm Mou Mou Oula Don dit mont buan buan buan Hag un bet betek ar c'hlaozaout Hag em eus gwelet e oa en aner en aner, un jeune vache, quoi. O, o vont ar patou ar lubien eo er-meaz deja, hag e helle ket bounta, helle ket tu buan meus kemeret a gorden, hag a chachet, chachet, hag a deuet al lubien, e pech al lubien hir moñse, hag a uhel moñse pa en dono sa, hag ar veoc'h a kontan, hag e pa o ganet al lubien, ar vuoc'h gant e diod neuze lipet al leubien. Morse, morse, hag al leubien destu savet aet da dennañ e vamm. Destu, da dennañ. Buan, me zo ganet en tiegezh. Hag e ziamong evel ma zo c'hwi bremañ, meus bet kalz plijadur c'hoari barzh ar gwez, c'hoari er-maez, ober uh, jeuioù morse er, war... Um, C'hoarioù. C'hoarioù ya, hag abalamour dezhe em eus ket bet c'hoant kuitaat va lec'h da c'hoari. Hag me zo bras bremañ o c'hoari hein, ouzhpenn hanter-kant bloaz hag o c'hoari atav memes lec'h. Chomet da c'hoari gant ar moc'h bihan, gant ar moc'h bras.
Dañvat peus? Ah, un dañvad m'eus ket ken. Bet 'moa unan met n'eus ket ken. Un dañvad eus ça, unan gant penaos... gloan du. Met uh, hennezh marvet eo warlene, ez eus ket hini ebet ken. Er gaolig ez eus. Er gaolig hag er, hag el loan. Hag er zo o pourmen a-gleiz hag a-ziv, o pourmen eh, war-dro an tiegezh. N'int ket dalc'het gant an tra, o pourmen moñsel. Ah, vez graet gant ar c'herniel. Ar c'herniel? Ah, ya, gwir, ar c'herniel. Va breur uh, e gesum trouha ar c'herniel d'ar saout

n'emañ milizoù penaos e blouzoù na ludu en biologik e louzoù na ludu da zo er mod da labourat hag a neus choajet gant da breur a zo un tailh bihan disheñvel da re all met petari a leas a leas a za